Huwa pjaċir tiegħi li qed nindirizza din il-konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Oasi, b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali tal-Floriana, il-Mosta, u n-Naxxar dwar il-kwistjoni importanti tal-abbuż mid-droga fis-soċjetà tagħna. L-Oasi kienet pijuniera f'dan is-settur għal ħafna snin, minn mindu organizzat l-ewwel konferenza dwar l-abbuż mid-droga fl-1991. Ippermettuli għalhekk nieħu din l-opportunità biex nifraħ lill-Oasi u lill-kollaboraturi tagħha għax-xogħol li qegħdin twettqu f'Għawdex u f'Malta sabiex tqajmu għarfien u ssaħħu l-valur tas-solidarjetà. Il-konferenza tal-lum bit-titolu Illum jien, għada int, id-droga wara biebna se tagħtina opportunità siewja biex naffermaw l-impenn nazzjonali tagħna biex noħolqu sens ta' solidarjetà. Il-konferenza tal-lum se tipprovdi wkoll pjattaforma sabiex ikun hemm sapport aktar profond lil kull individwu, familja u lill-komunitajiet affettwati mill-abbuż tad-droga. Bi pjaċir ninnota li l-enfasi li din il-konferenza hija maħsuba li tagħmel fuq il-ħtieġa ta' approach ħolistiku lejn il-problema tal-vizzju tad-droga fil-gżejjer Maltin huwa ta' importanza kbira. Filwaqt li huwa essenzjali nagħtu widen lill-esperti fil-qasam tal-vizzju tad-droga u l-effetti tagħha, nappella li nagħtu widen ukoll, u fejn hemm il-ħtieġa, nieħdu azzjoni, dwar l-esperjenzi reali tan-nies li qed jgħixu bil-vizzju tad-droga. L-esperjenzi ta' dawn in-nies jistgħu jagħmluna aktar konxji ta' x'qed jitkawża din il-problema u kif aħna nistgħu nipprovdu għajnuna u appoġġ effettiv. Skont indikaturi tal-European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ippubblikati fl-2017, in-nies li l-aktar li fittxew l-għajnuna kienu dawk dipendenti mill-eroina b'rata ta' 73 fil-mija u warajhom id-dipendenza mill-kokaina b'rata ta' 17 fil-mija. Fil-fatt in-numru ta' persuni li jużaw l-opiates li qegħdin f'riskju għoli huwa stmat li jaqbeż l-1,700 ruħ. L-eroina tibqa' l-aktar droga llegali li hija marbuta ma' l-aktar konsegwenzi serji ta' saħħa u li tħalli wkoll effetti ħżiena legali u soċjali f'pajjiżna. Madanakollu, jeħtieġ ukoll li niffukaw fuq tipi oħra ta' droga u l-effett devastanti li għandhom fuq il-komunitajiet tagħna. Ma nistgħux nimmiraw fuq sors wieħed. Irridu ninvestu ħolistikament fuq kull tip ta' dipendenza. Inħeġġiġkom ilkoll biex tużaw l-influwenza u l-għarfien espert tagħkom biex tenfasizzaw ix-xogħol li għad irid isir sabiex naraw illi t-tema tal-abuż mid-droga tkun dejjem fuq quddiem nett tal-aġenda nazzjonali tagħna. Barra minn hekk hemm bżonn urġenti illi l-awtoritajiet nazzjonali tagħna jinvestu f'aktar riċerka li tagħti aktar informazzjoni speċifika dwar l-abuż mid-droga fost iż-żgħażagħ bejn il-ħmistax u l-erbgħa u tletin sena. Nemmen illi rridu ninvestu fi studji li jgħinuna nidentifikaw il-problemi dwar iż-żieda tal-użu tad-droga, kif kif ċentri speċjalizzati għat-trattament tad-droga jistgħu jkunu aktar effettivi, u ninvestigaw ix-xejriet fl-użu ta' droga ta' riskju għoli. Indikaturi mill-National Infectious Disease Surveillance Unit fid-Dipartiment tas-Saħħa rreġistraw ukoll numru ta' każijiet ġodda tal-HIV. Ippermettuli wkoll nagħti ħajr lill-imsieħba l-oħra li jaħdmu f'dan is-settur u li qed jilħqu pazjenti li jirriżultaw li jkollhom l-HIV, il-Hepatitis B u C u kundizzjonijiet oħra li jkunu riżultat tal-użu illegali tad-droga. Qed ninnota bi pjaċir li l-konferenza tal-lum se żżid l-għarfien dwar dawn is-servizzi disponibbli u l-passi 'l quddiem li rridu nieħdu sabiex nindirizzaw b'mod aktar effettiv ir-riskju tal-abbuż mis-sustanzi fil-komunitajiet u fis-soċjetà tagħna. Ninsab konvinta illi l-panel ta' esperti akkademiċi u tobba li ser jipparteċipaw f'din il-konferenza se jixhtu aktar dawl importanti mill-esperjenza professjonali varji tagħhom dwar kif għandna nittrattaw dawn il-problemi. Barra minn hekk nittama illi l-andament ta' dil-konferenza se sservi bħala nkoraġġiment sabiex ikun hemm sforz dejjem aktar biex nindirizzaw l-abbuż mid-droga. Madanakollu permettuli nikkonkludi billi nenfasizza għal darb'oħra l-bżonn li nkomplu noħolqu spazji ta' rispett fejn il-vittmi tal-abbuż mid-droga u l-familji tagħhom iħossuhom li qed ikunu mismugħa u megħjuna. Jeħtieġ li nkomplu nittrattaw kull forma ta' vizzju ta' droga u nenfasizzaw ir-riperkussjonijiet serji illi jġib miegħu dan il-vizzju għal tant familji u komunitajiet fis-soċjetà tagħna. Jeħtieġ li naħdmu flimkien għall-wellbeing ħolistiku ta' pajjiżna billi nassiguraw li kull individwu jħoss li għandu sapport u għajnuna.